Acts chapter 16 Paul come still go Derbe and Lystra. One disciple wey dem dey call Timothy dey there. Im mama na Jew wey believe Christ, but im papa na Greek. The brothers wey dey Lystra and Iconium dey talk good about am. Paul want make Timothy follow am, so he come excuse am because the Jew people wey dey for the area know say im papa na Greek. As dem dey go from town to town, dem come dey pass the message wey the apostles and elders for Jerusalem send to all the Gentile people wey believe Christ say make dem obey. So the people for the church dey strong more more for faith and dem come dey plenty every day. Dem pass through Phrygia and Galatia area.

Wen Sabat day rish, wi komot from di town go di wota-side, where wi tink sey wi go si where dem for dey pray. Na-im wi sidan kon stat to dey tok to di wimen wey gada for der. E get one woman wey dey lisin to us. Im name na Lidia and e kom from Tiatira. E dey fear God well-well and dey sell purpol klot. God open im heart to biliv evritin wey Paul tok. Afta im and im family don baptize, e kon beg us sey, If una don accept me as person wey believe Christ, make una come stay for my house. So he beg us until we gree. One day as we dey go the place wey dem for dey pray, one slave girl wey get spirit wey dey make am see vision come see us. The girl oga dey use am make plenty money anytime e tell people wetin go happen. The girl come dey follow me and Paul for back come dey shout say, These people na God servants o. Dem dey preach to una about how una go take dey save. He continued to dey shout like this for many days. So the thing vex Paul well well. Na him he turn face the girl come tell the spirit. I command you with Jesus Christ name, comot for this girl body. At once, the spirit comot from the girl body But when the people wey get the girl see say wetin dem take dey make money don go, dem seize Paul and Silas come drag dem go meet the town oga dem for the market center. Then dem drag dem go meet the judge dem come say, All these men dey cause wahala for this town. Dem be Jew and dem dey teach law wey no be our own. since we be Rome people. All the people wey gather for there come join put mouth against them and the judge them come give order say make them remove Paul and Silas cloth comot for their body and flog them with heavy stick. After dem don flog dem well well, dem put dem for prison come tell the warder make he guide dem well well. Because of the strong order, Di warder put dem for inside inside di prison kon hook dia leg wit big big chains. Wen midnight reach, Paul and Silas kon dey pray and sing song give God and all di pipol wey dey di prison dey listen to dem. At once, di groun start to shake sotey all di wall and pillars wey dey di prison kon dey shake too. Na once di door open and di chains wey dem take hook di pipol wey dey di prison kon loose. Wen di warder wake up kon si sey all di doors for di prison open, e bring e swod kom out won kon kill imsef, bikos e tink sey all di prisonas don ron. But Pol kon shaut, Make yu nor kill yorsef! All of us stil dey for yere! Naim di warder sey make dem bring light and e rosh enta inside di prison kon fall for Pol and Sailas front dey shake. E bring dem kom outside kon ask, My oga dem, wetin I go do to dey save? Dem answer am, Believe Jesus Christ and you go dey safe, both you and all your family. Then dem preach God word give him and all the people wey dey him house. That night, the warder come wash all their sore. Then he and him family come baptize. The warder bring them enter him house, come put food for table make them chop. e happy well well say e and e family don believe God. When day break, the judge dem come send policemen say, make una go release those men. The warder come tell Paul, The judge dem don give order say make we free una, so make una come dey go. but Paul tell the policemen, Dem say make dem beat us for public even when dem never judge our case. Even though say we be Rome people, dem still throw us for prison. Now, dem wan free us for back wey people no for know. We no gree. Make dem come here by themselves come release us. The policemen come report wetin Paul talk give the judge dem. Fear catch dem when dem hear say Paul and Silas na Rome people. So dem come beg dem say make dem no vex. Afta dem bring dem kom out, dem kom beg dem well-well sey make dem leave di town. Wen dem don komot for prizin, dem enta Lidia house and wen dem si di brodas, dem enkorage dem before dem leave di town.